Helo a croeso i'r fideo yma ar fformatio amodol. Beth ydy fformatio amodol? Wel, mae fformatio amodol yn gadael i ni fformatio ein gwerthoedd yn seiliedig ar amodau gwahanol ydyn ni'n dewis, a am bod mae ni sy'n dewis nhw, da ni'n gallu dewis beth sydd yn bwysig i ni. Pam fyswn ni'n defnyddio fformatio amodol? Wel, fyswn ni'n gallu tynnu sylw at ddata pwysig i fi, Tynnu sylw at ddata penodol, fel o'n i'n deud, sydd wedi seilio ar reolau da ni'n dewis. Mae fformatio amodol yn ei gwneud hi'n haws i ni ddadansoddi data, oherwydd da ni'n gallu gweld yn glir iawn be ydy'r data da ni efo diddordeb ynddo fo. Ac yr un dwytha ydy, mae yna llawer llai wedyn o fformatio efo llaw os da ni'n defnyddio fformatio amodol. Felly, be am fynd i fewn i'r demo lle da ni'n mynd i ddangos i chi tri math o fformatio amodol sylfaenol. I ddechrau fo i, lle fedrwn ni ddod o hyd i fformatio amodol? Newch chi weld yn fan hyn bo fi yn y tab Hafan, reit yn y top yn fan hyn ar yr iban, a wedyn tua hanner ffordd ar draws yn yr hafan ma gynnon ni ardal ar gyfer arddulliau a ma fformatio amodol o fewn arddulliau yn fan yna. Newch chi weld ma na saeth bach wrth i ymyl o, ag os dwi'n clicio ar y saeth bach, Wneith hwnna wedyn ddod â nifer o opsiynau yn ymwneud â fformatio model i fyny i fi. Y math gyntaf o fformatio model 'da ni am ddangos ydy lle 'da ni'n fformatio celloedd yn dibynnu ar niferoedd a mae'r niferoedd yna yn gallu bod yn fwy neu yn llai na nifer ydyn ni'n ei ddewis. Beth am felly edrych am golofn yn fan hyn sydd efo niferoedd yn efo, a da ni'n gweld mae colofn 2 efo poblogaeth. Da ni'n mynd i ddewis yr golofn yma i gyd, a wedyn fel o'n i'n dangos yn yr hafan, da ni'n mynd ar draws i'r canol ar ddulliau, a da ni'n mynd i glicio ar fformatio a model. Wedyn, da ni'n mynd i ddeud rheolau amlygu celloedd ar gyfer yr un yma, a cofiwch, be da ni eisiau neud ydi dangos lle mae niferoedd yn fwy neu yn llai na nifer ydyn ni'n mynd i ddewis. Mynd ar draws i mwy na yn fan hyn, mae hwnna'n agor y bocs yma i fyny, a wedyn ar hyn o bryd mae di dewis nifer i fi yn fan hyn, ond o'n i eisiau newid hwn, felly mae hynny'n hollol bosib. A wedyn, be dyn ni'n mynd i wneud ydy dangos bob un o'r celloedd sydd efo gwerth o dros 10 biliwn. Felly dwi'n rhoi 10 miliwn yn fan hyn. Dyna ni, 10 miliwn, dwi'n meddwl bod hwnna'n iawn. A wedyn, fel ydych chi'n gweld ar hyn o bryd, mae hwnna'n dangos i fi yn goch, a wedyn mae'r coch na'n cael ei gosod yn fan hyn. So mae'n dweud gyda llenwad coch golau a testun coch tywyll. Mae yna opsiynau i newid hwnna. Da ni'n gallu newid o i un o'r pethau maen nhw wedi penderfynu o flaen llaw, neu da ni hefyd yn gallu neud fformat personol os da ni'n dewis bod hynna yn ddewisol. Felly, na ni ddewis llenwad gwyrdd gyda testun gwyrdd tywyll, clicio ar iawn, a dyna ni. Mae hwnna rwan yn dangos i ni bob cell sydd efo gwerth dros 10 miliwn yn efo. Reit, nôl i fformatio model. Yr peth cynta i neud yn fan hyn rwan, gan bod ni efo'r rheol gynta 'na arno fo, ydi dwi am glirio'r rheola o'r celloedd dan sylw yn fan hyn. So ma'r opsiwn yn fyma yn yr ddewislen fformatio model, clirio rheola, clirio rheolau, o, sori, dwi angen neud clirio rheolau o'r ddalen gyfan. A dyna ni, mae hwnna wedi clirio'r rheol gyntaf na i fi. Dwi jyst am wneud yr un peth eto, dewis yr golofn i gyd, fformatio model, rheolau amlygu celloedd, llai na, tro yma, a da ni'n mynd i wneud yr un peth eto, 10 miliwn. Felly, fel da chi'n gweld, mae hwnna wedi wneud yr union rhywun peth, ond yn yr ffordd arall. Felly mae'n dangos i fi bob peth sydd yn llai na 10 miliwn. Mae o hefyd, jyst i chi sylweddoli, oherwydd bod y golofn i gyd wedi dewis, mae o hefyd yn dod â'r celloedd yna sydd heb ddim byd ynddyn nhw i fewn yn fan yna. Petai ni eisiau jyst dewis yr celloedd sydd efo rhywbeth ynddyn nhw, fysa fo'n hawdd iawn i ni, so na i ganslio hwnna am rwan, os dwi jyst yn dewis yr data da ni efo diddordeb yn efo, mynd i fformatio model, llai na, a wedyn 10 miliwn yn fan hyn, dyna ni, deg miliwn, a rwan da chi'n gweld dydy o ddim wedi cynnwys yr celloedd sydd o dan yr data um, yn y teunlen. Clic ar iawn, a dyna ni, felly da ni wedi gweld sut i wneud fformatio amodol, lle mae gwerth yn fwy na neu yn llai na, a mae hwnna wedi cael ei seilio ar y nifer da ni eisiau. Da ni hefyd wedi gweld sut da ni'n gallu newid lliw yr celloedd yna, os da ni eisiau. Felly, unwaith eto, dwi am glirio yr rhela yna i gyd, a na ni symud ymlaen i'r fformatio modol o'r ail fath. Yr ail fath o fformatio modol fyswn i'n hoffi dangos i chi ydy lle mae o'n gadael i ni yn gyflym iawn bigo fyny lle mae yna dyblygebau mewn data. Felly, yn fan hyn, dwi am gopio 6 a 7, er mwyn i ni ddangos hwn weithio. So dwi wedi copio yna, Control C yn handi iawn. A wedyn dwi am wneud mewn osod y celloedd a gopiwyd lawr yn y gwylod yn fan yma. Felly dyn ni'n gallu gweld mae yna rwan dyblygebau yn ein data ni. Dwi am wneud hwn wedi seilio ar colofn 1, felly dwi am ddewis colofn 1 i gyd. Wedyn fyny at ein fformatio amodol, rheolau amlygu celloedd eto, ac lawr yn y gwylod yn fan hyn, da chi'n gallu gweld mae yna opsiwn gwerthoedd dyblyg. Felly, da ni wedi dewis y golofn 1, a mae hwnna'n syth i ffwrdd yn dangos i fi bod na ddyblygebau yn y data yma. Dwi'n gallu unwaith eto wneud yr un peth o ran yr um, lliwiau. So dwi'n gallu jyst wneud llenwad coch golau er enghraifft a gadlu'r testyn fel mae o. Mae hwnna'n dangos i fi bod o'n mynd i weithio ar dyblygeb, neu da chi hefyd yn gallu dewis i wneud o jyst ar yr pethau unigryw, so bod o'n ffordd arall eto. Uh, da ni am adlo'r dyblygeb, clicer iawn, a dyna ni. Mae hwnna wedi dangos i fi yn sydyn iawn lle mae yna ddyblygebau yn y data yma. Dwi rwan am dynnu 16-17 o'na, so yna ni jyst dynnu hwnna i gyd, dileu. A fel ydych chi'n gweld, mae hwnna wedi diflannu rwan o ran yr 6 a 7 yma, oherwydd dos na ddim dyblygebau mwy yn y data. A jyst i sicrhau bod y rheol yna dal yna, os dwi'n mynd lawr i rheoli rheolau yn fan hyn, o dan fformatio model, rheoli rheolau, so mae'r rheol dal yna, ond dio ddim yn dangos dim byd oherwydd bod ni wedi dileu yr dyblygebau. E, dwi rwan am ddileu y rheol yma, jyst i wneud siŵr bod o ddim yn cael effaith ar yr un nesaf dyn ni'n mynd i ddangos, ag yr ola. Yn olaf, dwi'n mynd i ddangos fformatio amodol i chi sydd yn ddefnyddiol iawn o ran ystadegau, a 'da ni'n mynd i weithio ar y golofn poblogaeth 'ma eto. Felly, 'da ni'n mynd i ddewis yr golofn i gyd, dyna ni, fyny fformatio amodol, ag tro 'ma dwi'n mynd i ddewis yr ddewislen gwahanol, sef rheolau brig a gwaelod, a be dwi eisiau gwybod tro 'ma ydy pa gwerthoedd yn yr data yna sydd yn fwy na'r cyfartaledd. Felly dwi'n glicio ar hwn, mwy na'r cyfartaledd. A wedyn unwaith eto, da ni'n gallu newid yr lliw uh, sydd yn dod i fyny fyna, ond mae hwn yn dangos i ni fformatio celloedd sy'n fwy na'r cyfartaledd ar gyfer yr ystod dan sylw. Yr ystod dan sylw ydy'r golofn yma i gyd, efo llenwad coch gola a thestyn coch tywyll. Clicio'r iawn, A dyna ni, dach chi'n gweld, mae'r pedwar yma yn y gwylod i gyd dros yr cyfartaledd sydd yn y golofn yma. A dyna ni, yr tri math o fformatio model sylfaenol. Dwi'n gobeithio bod y fideo yna wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Uh, liciwch y fideo ag uh, gwnewch sylw i slaw os da chi'n gallu. A tan ysgrifiwch i'r sianel os da chi'n meddwl fysa hwn yn gallu bod yn ddefnyddiol i chi. Oce, okay, hwyl am y tro!